Anna, paid a deud bo' chdi 'di anghofio. Neithiwr yn y Vic efo Bob. O ia. Gesh i amsar da do? Ma' raid dy fod ti os ti 'di anghofio. Banad fynna i chdi Lee. O rai mi mynd i'r lle chwaith. Mam Enid swn i i chdi. Ma' Bob yna. Dim amseru perffaith. Lina, sut ydych chi bore yma? Go lew, diolch i ti, Malcolm. Sut dolyg nath i acw? Yna, dwi'n cysgu trwy'r Queen's Beach eto leni. Hohoho! A chitha? Mal! So ti 'di gweld rai o bois y Rownd Bapur a dy Drafls wyt ti? Dwi'm 'di hyd yn o'd gweld helper yn un. Snipes wedi helpu fi dros y gwylie. Swm hwp. Tara. Tara. Hwyl. O, ein hogyn clên 'di o de. Yes, wyt ti'n gweud. Beth yw'r rash nes 'da ti fynna? Rash? Lle? Ar dy ddwg di. O, na fe. Arwyl! Harry, dyr e mlaen a chan, jyst yn bosto. Hei, dyr e ma. Dyr e ma. Dy geg di mewn nafod. Lowri mai. Whar i Dracula ydy fi. Dad, peidiwch. Os ti eisiau hala noswaith San Steffan gyda vampires, wel! O'n i'n meddwl bod chi jyst 'di byrstio. Well ti siapio i boi, mae islwyn yn well go. Islwyn? I spit on him. Ti'n mynd i gweld Snapes na ddo? Na ddo, i mod i'n cwyno de. Os neb di weld o, ni'n fath o Snapes i gael low profile. Di ar i ddi godi? Ar i ffar, diach. Cwt ti? Wedi cael polo nec i ti. Diolch, Dad. Fyddi di'n saff nawr, Tom. He? Wedi rhwbio garlleg yn y colar. Bob gwely Nadolig rhywun peth. Well da nhw aros gytra i wario gyda'i teganau newydd nhw. Sa chi licio mi neu rhyw ffion i chi? O fi di throtio neu rhyw dylan yn y car. A ble ffach ti di bod? Chdi gwel y plismyn na? Milodd yn nwth yr afon. Wbath di digwydd. Wel sdim byd di digwydd lan fan 'yn o's e? Nawr dem mlan siap boi. Be odda nw'n neud yna? Dwn i'm. Sim cyfle i sbio arnyn nhw. Ma'r ormod o frys i ddod i weithio. Mas! A tithe! Mwy o fynd mewn un o eirch dy dad di, ti'n bod? Plis, Wyn. Da ti'n iawn, ysti? Huh? Ww, dwi'n licio dy jympar di, Ari. Handi iawn, weithia dy ddyn. Emma! Ha ha! Mas! Wyt ti'n meddwl ddylwn ni fynd at y doctor efo fo? Ha? Ysgryn, mae rai fi'n bod yma. Be? Be ti'n dweud? Reit, ie. Yeah. Ti'n fyddar, Hopin? Mae yna bobl yn y tîm a sy'n trio cysgu, sti. Mam! Ti'm i fod yn helpu Mal neu rwbath, dwad. Agor dos allan am 'chydig awyr iach neu rwbath, neidi. Dyna nath Dad de. Nath o moyn ôl eto naddo? Dal am tyd neu fydd happy'n gandryll! Hei! Be' 'di'r holl sŵn 'ma? Ma' gynnon ni rown bapur, does?

Coffi du. Be ddigwyddodd i'r beautiful morning? O, oh, paid. Gynnodd hynna. Nid ti'n meddwl waith wrth i'r dydd fynd yn ei flaen, sti. Goblins gyn ti ar dwddw fyna. E? Dwi'n i'm. Be sgyn ti? E? Hen ras hyll sgyn ti? E, chdi sa? Er y calwr. Be fe bob beics neu nithiwr da? Ie. Yeah. Iawn, oce, okay. byw. O, oh, mae fo, dyn deall. Wel, ie. Yeah. Lle ti wedi bod dros doli? Adra de, chi ti'n fel. Mewn swn i'n cael hand ar y rownd o'n i. Oh, gallai. Stwff da ar y bocs doedd? Wela i di. Snipes. Helo. Mae pobl yn dibynnu arnoch chi, am i papurau nhw. Sorry, Mr Morgan. Ie, yeah, wel, chi di'n siomi, am fawr iawn. Sorry, Mr Morgan, wnaeth yn digwydd eto. Sa'n ni'n meddwl i fi. Hei, dwi'n mynd ar y post bach. Wela i chi bore fori. A, fi di man nawr. Ww, di o'm yn ddel iawn nacdi? Ie, lle o wir? Di chdi'n brifo? Gymaint am hynny de. Ww. Ww, ma' na ddela fi efyd. O, Nefi. Ww, orcia mlaen. Helo. Helo. O's na baned i gael? Wel, da chi di dod i'r lle iawn am hynny. Te ta coffi? Te. Mewn cwpaned, mug, os gwelwch chi'n dda. os di hynny'n bosib. Iawn! Ewch i ista lawr, ddau a fo i chi rwan. Diolch. Dyn sy'n gwybod be mae o isio. Prin iawn dyddiau yma. Mm. Ti'n licio Miss Charles, agos? Ti? Dwn i'm. Ma dad yn licio un. Yndi. O ti'n me'wl fy gin mam gario? Mam? Paid fod yn stupid. Be' am Bob Bakes? Ffrindia di mam a Bob. Ma' bosib i rywun fod yn ffrindia heb fod yn gariadon sdi. Yy gwyn ta brown? Gwyn. A dim byd arno fo? Dim yw dim cariad. Iawn. Gin i lu reit embarrassing o dad yn gwisgo jumper fel adra. 1960 rhywbeth. Sgin ti fath i guddia, Dari? Ew, da chi'ch dwi'n gesus da? Be arall gysdi gin Sean Cor yn dolyg yma ta? Blaw gwddw ari chi. Ychydig llai na be o'n i di ddisgwyl, fel arfer. Dydy o'n boring. Anti-climax mawr 'di e gyd 'de? Lot o fuss am un diwrnod hir. A boring. Ew, be' sy'n boring rŵan eto byth? 'Dolig. Dwi'm yn gwybod beth sy'n mater efo chi bobl ifanc wir, 'dach chi'm yn gwybod sut mae mwynhau eich hunan. Ges i 'Ddolig gwych. Yn y Royal yn dawnsio tan oriau man y bora. I could have dance all night. I could have dance all night. Nina! Hei, Ari. Wyt ti a Liz yn trio i wneud rhyw steil newydd neu beth? Rash, sgynni hi. Beti ai chdi. Fel oedd mam bore ma. Di gael o'r liwsio rhyw sent gafodd ei dolyg. Snowdon Mist. Ti lain, sgwn i ddim drwy dydd, sdi? Dim oria, dim gen i. Be'n am ni wan? Genius. Cai dwrn, croci drws, a do mam i ateb ni. Ond o'n i row am i deffroi, dim yn disgwyl ni nôl, cofia. Tuff, dwi'n cyfarfod Bob mwch y trawr.

Mae'r unig ffordd i ddeffro'n iawn yn bora. Cael y gwynt yn dy wyneb. O ran byd, os ti'n bwrw glaw mân fyd, yn fatha heddiw, lla cawod mewn bathroom unrhyw bla. Ti'n meddwl dan? Yr o gorau iddi. Sy'n mater efo chdi bore yma? Fi? Sa'n byd yn bod na fi. Lima, be ddigwyddodd yn y tŷ gynna? Ia. God a 'di petha ddim bob amsar fel ma' nw'n ymddangos Dylan! Diolch. A dyma dy gant bunt di. I'r dim. Tan wthnos nesa felly. Hwyl fawr. Hwyl. Ie? Yeah. O, dim byd, dim byd. Wel oes, mae yna rhywbeth ei gwir, Roger. Sgyn ti mwy o'r sent hyfryd nag os o'n i gyn ti dolyg, nag os? O, oh, Snowden Mist, da chi ddol? Uh, oes, dwch droi, storfa, dwch. Dy blaen. Dyna chi. Mae'n ddigon fan hyn i agor siop. Mm, neis iawn. Mm. Mm, ti'n mynd i? Hmm? Be ti'n neud? O, oh, dwi sent i gyd yn barod, Lee Rog. Rwy'n pledi ogla fo na fi fy hun. Ti'n mynd meindio na gwt? Nac, di siwr iawn. Yn ogyn iawn, di Roger.